Four pipo don die and plenty still dey miss afta one ferry sink for near Bali and pipo wey dey live for Tokara Island don dey fear as nine hundred earthquakes don dey shake di place since June twenty one. Donald Trump sef don dey vex becos e say Republicans neva fit come up wit decision about di bill. Dat na small for inside today tori. Na Pidgin Tori Globo be dis, where foreign tori dey drop for your ear wit correct Naija Pidgin. If e dey happun for what, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enta di gist proper. Rescue pipo for Indonesia don tok say at least four pipo don die and plenty dey miss afta ferry sink for near Bali. Di boat get fifty three passengers plus twelve crew wen e sink by eleven twenty local time on Wednesday as e dey go Bali from Baiwanji for Java. National Search and Rescue Agency say dem don save 31 pipo but di search still dey go on. Authorities dey check wetin cause di wahala but dem say di ferry bin get engine wahala before e sink. Most of di pipo wey survive na from Baiwanja area while odas come from inside Java. president prabowo subianto wey dey saudi arabia don order emergency response quick quick pipo wey dey live for tokara islands for southern japan don dey restless as over 900 earthquakes don shake di place since june 21 authorities say di wahala happun for sea area near di islands and one strong quake wey measure five point five even happen on Wednesday even though no house don fall and dem never raise tsunami warning, government dey tell pipo make dem ready in case dem need evacuate. Di Tokara Islands na twelve remote islands but only seven get pipo wey dey stay there, about seven hundred in total. Some of di islands no even get hospital and di nearest one dey at least six hours ferry journeys from there. because of all di shaking local authorities don dey beg media make dem no dey disturb residents too much wit calls and interviews say make pipo dey considerate some guest houses don stop to take tourists say dem fit use dem as shelter if tins worsen di earthquake mata still make pipo dey fear say one big serious deadly quake fit happun soon na one nineteen ninety nine comic book by ryo tasuke dey cause part of di panic For di new version of di book, she tok say serious earthquake go happen on July 5. Tourists wey suppose come Japan don begin cancel dia trip because of di rumour. Japan dey experience around 1,500 earthquakes every year, but government don dey fear say one mega quake fit happen anytime. Worldcase tok say over 300,000 pipo fit die if dat kain quake hit. goment don already dey work on building new embankments and evacuation buildings but dem say still plenty work dey to ready pipo well republicans neva gree settle how dem wan move trump own big domestic policy bill go forward and democrats don dey use di delay blast di bill wellwell representative shri garcia drop video for social media wia e tok say di bill go cut healthcare and food support for pipo e say na plan to make rich pipo richer e beg pipo make dem call dia republican rep and tell dem make dem vote no representative maxwell frost join tok say speaker johnson suppose just accept say di bill no popular at all e say most of americans no even want make dis bill pass na di worst and most unpopular bill for modern history. Democrats say di wahala go continue if Republicans no fit settle dia own wahala quick. Speaker Johnson don tok say e believe say di Republicans wey still dey hold back go soon join body. According to news media, Johnson tok say him and him team dey. finish tok wit di republicans wey vote no or neva vote at all e say e dey expect make dem do final vote for di bill early thursday morning for now two hundred and seventeen house members don vote against di bill including five republicans while two hundred and seven dey in favour johnson fit only lose three republican votes if e wan move di bill forward members fit still change dia vote bifor dem close am and eight republicans neva vote yet As di voting for House dey slow for im one big beautiful bill, President Trump don blast Republicans wey dey hold back for im Truth Social page, e write say, For Republicans, dis one suppose to be one easy yes vote, e dey ridiculous. Trump don ask before say wetin di Republicans dey wait for, wetin dem wan prove. E still warn dem say MAGA supporters no happy and e dey cost dem votes. trump tok say di bill get di largest tax cuts for history wey go boost economy and e shock why republicans dey waste time to pass am prime minister sir keir starmer don tok say chancellor rachel reeves go remain for her post till next election and even afta despite say she wipe tears during prime minister questions inside commons plenti pipo notice as reeves dey emotional and shed tears behind starmer during di session. But Prime Minister Sir Keir Starmer later tell reporters say di tears no get anytin to do wit politics or di recent welfare U-turn wey fit affect her budget plans. E say na personal mata she dey deal wit. Even though Starmer no ansa di kwesion about her staying as councillor during PMQs, later e clear am say both of dem dey work in lockstep and she dey do excellent job market react as rumours fly say she fit comot from office pound fall by one percent and borrowing cost rise sharp number ten later calm tins down but di market still shake reeves team and di speaker office neva gree tok about di mata

wen dem cut six thousand jobs. Di nine thousand workers wey go lose job na about four percent of Microsoft total workforce wey be two hundred and twenty eight thousand pipo, ova eight hundred of dem dey for Redmond and Bellevue inside Washington state. Microsoft don dey pump big money eighty billion dollars put for data centers to train ai models and expand di ai side of di business dem even carry british ai expert mustafa suleyman join as head of microsoft ai according to one microsoft top oga ai go define di next fifty years change how we dey work and relate even as dem dey cut normal workers microsoft and oda tech companies like meta and amazon dey drag ai talents wit

You fit know the difference between morning rush, evening rush, rain water and even when blockade dey form. For East Lavington near Petworth on 16 June, digital sensors catch one fat beg blockade early, dem clear am sharp sharp before e fit make dirty water enter people compound or house. Daniel Mikeheni wey be proactive operations control manager for Southern Water tok say dem don dey see hundreds of po ten tial blockades before e go too late blocked sewer na di biggest reason for pollution wahala but southern water say ai don reduce internal flooding by forty per cent and external flooding by fifteen per cent di company get about thirty two thousand sewer monitors wey dey check flow and fit see anytin wey no normal like blockade or leak Di southern India state wey dem dey call Kerala don stand gidigba for dia plan to do Zuma class for public school even as religious group dey vex, government tok say 14,000 state-run schools go dey do daily Zuma sessions as part of anti-drug campaign wey dey launch last month. But Hindu and Muslim organisations for di state no gree. Dem tok say di dance na cultural invasion and no follow Indian moral values as e dey make boys and girls dance togeda for tight cloth. Some of dem dey tell parents and teachers make dem boycott di programme. Kerala Education Minister, V. Sivankuti tok say government no go cancel di plan e say religion no suppose dey mixed wit education and di pipo wey dey protest dey even worse pass drug wahala e still explain say di zuma class go dey optional say nobody go force anybody to join di zuma session na part of bigger plan to stop drug use for school pikin goment still dey do beta surveillance for schools awareness campaign and rehab for students all state schools go need higher train Zumba instructor and make di timetable wey go favour both students and teachers. And di last one for today, South Africa two biggest parties dey do one kind forced partnership wey dem call Government of National Unity, GNU. Dem no really like each other but dem no wan scatter because e fit cause wahala for voters wey be di pikin for di relationship. Di GNU start afta last year election wen African National Congress, ANC, di party wey Nelson Mandela take bring democracy for nineteen ninety four, lose parliamentary majority. Dem come pull dia main rival Democratic Alliance, DA, join dem for coalition. Even as di GNU just reach one year, e no be celebration mata, dem dey always get wahala and argument but president cyril ramaphosa of anc and john steenhuisen of da don show say dem fit work togeda sometimes as dem dey cooperate like dat e dey make pipo see say even wit di wahala gnu still get small sense investors and big business pipo dey like di idea say dem two dey hold middle ground for politics and fit keep kontri stable.